Tal-li aċċettajt l-istadina għal din l-intervista. Grazzi li.
Accident safe, jgħet inti uġbi. Iwa, darba fis-sena naħbad, dis-sena għadek maħbaċ. Għadek maħbaċ.
Inti papa, u.
Oh. Ekku, ekku, ekku, ta' t-nejn. U aħna smajna li inti tħob telab ħafna l-video games. Għabel bet kont ħafna eżar kont nilab ħafna video games, ovvijament mbagħad bil-xogħol u hekk ma kienx kolli ċans. Imma llum mindu issa għandi t-tifel eh, jħu pjaċir jilab ukoll allura

Iġiblu xi toj li tkun. Rigalali. Inti għadek żgħir ħafna. Wieħed mill-iżgħar li hemm. Nista' nisa zikka għandek żmien. Ħana la 34 issa. 34.
Għadek żgħir ħafna. U minn dejjem irid tissir ministru. Le, ta, anzi, jina pjuttost il-politika ma rix nidħol fija. Bis-serjetà.
Jina għara, ħanejlek, jina missieri dejjem kien fil-politika, u missieri dedika ħafna ħin ġviri għal missieri sindku taħallu, dedika ħafna ħin għal lokal. Ħafna ħafna ħin. U id-dar kważi qatt ma kont naraħ. U allura qed tisma' jnek irid ikun missier marrix nagħmel l-istess żball ħa ngħidu hekk li kważi li tfal ma tarhomx eh, jikbru. Però mbagħad li kien ġara kont ħadd il-junior college u dak iż-żmien eh, li tkun timmieli fil-Park Laburista ma kienx daqshekk popolari ma' żgħażagħ ħanejdu hekk. U rrid nisfida dik dik l-idea. Ħaġa ġib l-oħra, ġi kont ħriġ tal-Kunsill Lokali u tlajt minn l-ewwel ukoll dak iż-żmien Kont għamilt il-perjodu tiegħi għal kunsill lokali u waqaft, ma kontx ġejt kontesta. Kont ħriġt tal-kunsill lokali meta kien hemm missieri hekk. Ejja, dik konna bifat. Intu missierek ħriġtu flimkien kontu għal kunsill. Konna eh, jisna kontra xi xi ħanejdu hekk fil-kunsill lokali. U tlajtu tnejn.
Tlajna l-ewwel u t-tieni konna, ġimsieta l-ewwel. Bisser, eh, eh, ġifieri hu kien sintku. Ekku. U inti biex sintku.
Però mbagħad pers li kien missier sintku kont ċedejt Il-Viċi Sindku ma nħodix jiena u kont konsillier speċi. Imma tlajtu.
Ej, tlajna l-ewwel.
U kif kontu tagħmlu il-house visits? Le, separati.
Separati? Separati. Kompetizzjoni ġifi. U fil-laqat tal-Konsilli ktar tnejn konna niġġieldu. Ħassa sigdi, inti allura għandek dal-Ministeru ta' teknoloġija le tal-blockchain, tal-IT. Taħseb illi r-robots għat jihdu over? Oh, Għara, ħan ibdew minnu.
Minu ta' jista' jkun li robots jibdew jagħmlu robots oħra bħalhom u mbagħad jibdew jgħidu, ok, issa se irdu eh. lil Marku lil Silvio u nitlu flokom. Mela, ara, eh, l-ewwel net, eh, hemmhekk. Ikun hawn xi robot jibda jagħmel l-intervisti fil-karozza għidli, ħana ħana ħsbula. Taħsibla. Għax jien ma rrid ħadd Fil-lewnet qed titkellmu hawnhekk fuq il-kwistjoni

Per eżempju, nħobb inġib eżempju li jinftema kulħadd jekk inti tkun qed fuq l-internet u tkun qed tfittex xi ħaġa, eżempju qed tfittex ħaġa tal-ħwejjeġ. U mbagħad tmur eżempju Facebook tibda tara reklami tal-ħwejjeġ tilajn eh, ukoll. Eh, Dik għaliex il-kompjuter eh, b'mod bl-intelligenza artifiċjali ikun diġà jifhem il-patterns ta' inti x'tixtieq u xi trid u minn daqs dawk biljuni oġġetti fid-dinja li kont jirreklamaw Jitfalek dak li tittara inti. Jażillek. Jażillek dak li tittara inti. U dik hija l-mod kif qed naħdmu, ġifieri dik li hija l-intelligenza artifiċjali kif tiżviluppa. Eżempju, llum ħafna minn fabbriki għandek ammont ta' robotics li jagħmlu ammont ta' xogħol manwali u repetittiv li ħafna minn da xogħol qabel kien isir mill-bniedem. Illum il-ġurnata hemm xi bżonn li jagħmlu bniedem li inti kollok oġġett ehm, ta' rutina minn hemm titfgħu għal hemm, għalhekk bżonn bniedem jagħmel dik. Però tajjeb li li naraw għax ħafna mill-biża' hija li isma' xi robots ħa jieħdu post. Hija hija ħanpoġġu mod ieħor. L-istess argument kien jintuża meta kien hemm l-introduzzjoni tal-kompjuter. Kien jgħidu isma' sa xogħol tal-bniedem ħa jispiċċa u daw il-kompjuter sa jieħdu over. Bil-kompjuter żdied ix-xogħol. U anyway, dik dik li qed tippruvaw tagħmlu għax ninnutaha ħafna anke li tal-blockchain. Jiġri għadha ġdida ħafna u din it-teknoloġija. Eh, bħala teknoloġija fil-verità mhix daqshekk ġdida ilha xi għaxar snin fil-verità magħna. Eh, ma kienetx utilizzata għal diversi skopijiet kif qiegħda tiġi iktar żviluppata llum il-ġurnata. Mod bażiku tagħha minn fejn ġejja, eh, il-kunċett ta' open ledger ta' kien ġej mill-żmien dawk li l-Medici Family li kienu ħolqu l-ewwel sistema bankarja. Biex qabel banek ma kienux jeżistu, kien ikollok familja sinjura, familja ta' ċertu potenti, ċertu saħħa, fejn in-nies kienu jafdawlhom il-flus u dawn kienu jikbuhom fuq ktieb il-familja, sewa kien tiktiblek inti mark li li tajtni 100 euro tinżommi l jiena, jekk ikollok bżonn terġa' tiġi naqtar sewa. Kien jgħu fuq ktieb.
Dik hija leisure. Issa, illum il-ġurnata l-blockchain hija dik. Fil-fatt jgħidu distributed leisure technology. Qed nerġgħu morru back to basics Però flok inti żżommha għand familja waħda, żżomm għand elf kompjuter, elf magna madwar id-dinja li ma tafx min huma li fl-istess ħin kollha tiżommu l-istess tip ta' kopja. Allura ma sax tbaba sinti waħda minnhom. Għax hekk ħadd baba waħda għandek 999 oħra li ħajindunaw. Ħajindunaw. Wara teħel. Issa dik tista' tutilizza ħafna affarijiet, tista' tużaħħa transazzjonijiet bankarji. Tgħaddi l-flus.
Tgħaddi l-flus, tista' tutilizzaħħa se fejn tidħol records. Inti, il-health data tiegħek, tista' tutilizzaha eżempju fejn għandek ċertifikati li inti trid li tkun ċert li dawn mhumiex imbabsin. Ġifieri ċertifikati ta' tabib, ċertifikati tal-iskola jew tal-isptar insomma, ċertifikati tal-iskola, dak kollha jistgħu jkunu. Any registry huwa di il-blockchain u di ideal use huwa eżempju reġistru jew kontratti. E, u di tista' mbagħad ikollha potenzjal enormi. Tista' tutilizzaha għal ħafna affarijiet. Il-karozza sari. Jien safe driver, ta' Ejja. Jek wasal ċal ħabta tija. Le, le.
Ġibiri le, ma jidrix li wasal ma wisi. Eh, le, le, mux ħagġi, mux ħagġi. Jgħatun għall-lert vera ma. Ma tixtiex li għetisu ek robot. Eh, le, le, le.
Dik oħra. Taħseb il-karozzi, il-karozzi li jisuq waħedhom jiġu dal-waqt. Ħanibda minna u l-għennet ħafna ktar safe li jisuq Le, fil-verità ħafna iktar sejf li jsuqek robot minn jsuqek bniedem. Għaliex robot żgur li mhux se jkun aljenat eżempju, żgur mhux se jgħaddilu ħsibijiet minn moħħu jekk int kellek ġurnata ħażina. Żgur mhux jara xi mara ħelwa. Nipprova ehm, nkun differenti, tinġib eżempju differenti sewa. Ejja ngħidu kellek ġurnata ħażina d-dar. Żgur li mhux se tmut. Robot mhux se jkun inkwetat għax kellu ġurnata ħażina fuq ix-xogħol jew fuq id-dar. U allura x-xogħol tiegħu ħajba jkun li jsuq. Fil-fatt għalhekk qed timorru kollha l-konċett ta' self-driving cars. Sema, li inti kollok karozza li s-suq weħeda dik ukoll dik hija teknoloġija ta' IoTs li Internet of Things, jiġifieri Jiena s-settur tiegħi apparti l-ekonomija diġitali għandi s-settur tas-servizzi finanzjarji wkoll responsabbli minnhom, ġifieri l-finanzi minn dak l-aspett tas-settur tas-servizzi finanzjarji, l-ekonomija diġitali u innovazzjoni. Allura dok kollha flimkien irridu naraw kif ħanollu mmorru għal livell li jmiss u nippreparaw l-ekonomija l-futur. U dak propju li konna qegħdin nagħmlu, ġifieri meta rajna industri ġodda bħal blockchain li huwa settur wieħed biss,

Għandek xi xi praspura ħelwa li għamilt bħala ministru, bħala segretarju parlamentari, jew kella bħala papa jinna? Eh, li ġrat li reċenti, ehm, jiena fil-ħodu ma s-satti fil-skola, ġuri, biex kemm sekund prova nżom daqxejn ħittit femmi u koll. Pero fil-ħodu nqum mill-ewwel kargat nirrispondi li emails u koll, ġuri, il-ħin tal-karozza prova nutilizzah kemm jista' jkun. U darbu kont jett tard ħafna ehm, u allura għam it-tifel ma kienet ġewla qed mara tax-xogħol u qed titrem xi mxi ħammorru speċi xi tard u tlaqna. U dana jett fuq wara l-karozza u sejjer da da da da da u jett nirrispondi Ġri, tlaqtu fil-karozza, sejrin l-iskola. Tlaqna mux l-iskola.
Tifel fuq s-sit ta' wara.
Ekku, sejjer jgħidi da da da da da. Ma dak kien kollu għaddi u l-ura. U jina għaljen għad nirrispondi li jmiss. Un battat kem beda sejjer, tu ma għajdi, għajdi, għajdi xistrit. Bat għalli, ma da da, why are you taking me to, to school in my PJs? U literalment ħattu bil-pijama. Ħaris l-ura u s-sibu bil-pijama.
Ħaris l-ura, ekku,

Ħażażik di, kif iltqajt mal-mara? Eh, il-mara iltqajna b'kombinazzjoni. Jiena kont ehm, kellha ħbib kont inkun ta' spiss miegħu u eh, dak kienet jgħu ħajja xi barbecue d-dar tiegħu kien hemm moħtu wkoll ehm, kienu ħadd kienet ħadd toħroġ oħtu għandi kun insomma. U

U spiċċajna bdejna tkellmu hekk, insomma, rajdi jena, la kienet hemm. Insertajna jena u sejr dak kien jgħod il-bidnija ħabibti. Kien hemm iltqajna xi purċissjoni minn fejn rid ngħaddi tal-bidnija u allura kelli nieqaf il-karozza noqgħod nistenna li l-purċissjoni kollha tgħaddi xi nofsija nitkellem ma' Deandra, l-lum il-mara. Imma kont diġa f'moħħok qed tgħid ħelwa di. Le, mhux hekk.
Iġifieri l-purċissjoni kienet grazzja minn Alla. Mela, mela.
mela.
Kella kella tkun kollox hekk u waqafna ġbir għadna nitkellmu żomna ġbir insomma. U ma spiċċajna d-dar ta' sieħbi u koll u xi nafu xi xejn. U minn hemm tlaq. U minn hemm imbagħad bdejna. Inti ħabib sew ta' Bjorn. Ekku, inna. U ilek ħafna ġifieri, aħna ħabib ta' Bjorn minn wara li Inqalalu li inqalalu li wara li nduna bil-kondizjoni, minti kont ħabib tiegħu minn qabel. Bjorn ix-xut ta' tixti eżempju. Bjorn kien ix-xut ta' tixti. Kien ix-xut ta' tixti. Dak kien ħafna qabel manduna bil-kondizjoni. Oh, żgur, ħafna, ħafna. Fil-fatt, ehm, Bjorn ġa dak iż-żmien ehm, kien għamel żmien u mbagħad qabad il-professjoni tiegħu jiena żewġtu għak inti minn armatrit ovvjament inqata' ftit U kien snin wara terġa dak li jumbat kien ċempilli għalli isma għalli naħseb hekk hekk u hekk. Jiena knowing him li nkollu ċajta hekk. Battu. Kien ċempilli u għallek. Ejja, ma għallet, da mux affarijiet ta' ċajt jiena bjorn. Għalli li għalli mux għet ċajta għallek. Għat ma kont smajt bil-marda u nammetti. Umbat minn emmek. U għallek illi.
Yes, yes.
Mux hekk. Ma min jaf xaddi minn. Konna ġemor testijiet un bat u għommu għakri. Kontu toħorġu flimkien minn maħġa. Qabel, ara, jiena qabel kont naħseb, konna nkun iktar flimkien jiena u mill-li kont nkun kważi d-dar, ġek mux jorqotu għandi, jien norqota, ġri konna kważi dejjem għanċu xin ħanajdu għek. U jinteressaw kom l-istess affarijiet, bawet wieħor. Ekku, naħseb Bħala politika kien wieħed mill-ewwel canvassers sabiex ngħidu hekk għax konna ħbib ħafna li kelli flimkien, ġi dak iż-żmien kien eh, qabad il-design ukoll u kien joqgħod jiddiżinja li l-leaflets tiegħi. Strina l-posters u hekk. Naħseb l-ewwel poster l-ewwel leaflet naħseb li kont ħriġtu kien iddiżinja fil-verità. Strina. Eh, eh, imma
ovvjament iż-żmien jinbidel imbagħad u ovvjament kien qabad koll

Hemm xi ċans li nitilgħu fl-ispazju? Bħala Malta, mhux l-Amerikani u r-Russi biss iridu jitilgħu. Mela, jien. Ma qed tagħmlu xi ħaġa fl-ispazju. Eh, riċentament eh, nidejt politika ta' l-ispazju oħra l-ispazju l-istess hemm potenzjal enormi ħafna mill-aspett ekonomiku. Biex nitilgħu fuq l-qamar?
Eh, le, le, le, li ma għandax taqsam xejn. Issa erħilu dakinhar vera l-Lonxajna Rocket, ma dik kienet xi ħaġa iktar edukattiva, esperiment edukattiv li jsir mal-Ewropa kollha għall-istudenti. Ġifieri ma nistax inkun astronawt għal issa. Tista' tkun astronawt, però mhux minn Malta. Tifhimni dik tagħmel li trid. Però bħala pajjiż l-space policy tagħna mhijiex fejn tidħol space transport. Ġa aħna bħala bażi m'għandniex bażi minn fejn tellgħu rockets. Sewa.
Taqali, hemm fetħa sabiħa. Sigurek li mhux biżejjed, ta' taqali issa nagħmlu park hemmhekk. Tmissu l-nix għal taqali taqali park hemmhekk. Le, bħala space policy, space speċjalment fejn space mining, għandna potenzjal enormi. Fejn għandna nikkommerċjalizzaw id-drittijiet tal-ispazju, ġekka bħala pajjiż aħna għandna ċertu drittijiet fejn intellaw satelliti u nkunu nistgħu nikkommerċjalizzaw l-erja spazjali tagħna. U dik aħna bħala pajjiż Tgħinna ħafna. Illum il-ġurnata nġibu ħafna data mill-ispazju minn biss nafu. Eżempju, il-GPS jaħdem grazzi għal satelliti li hemm fl-ispazju. Ġib minar satelliti, il-GPS aħna ma kunx nistgħu nużawh. Issa GPS għal kemm jaħdmu affarijiet kemm jaħdmu applications illum il-ġurnata, ġifieri inti tkun qed tuża application, jgħidlek ħdejk għandek ħanut. Grinder. U tuża. Mux kollox u, naħal il-nis ikunu jafu. Ekku, ekku. Dawn kollha grazzi għal dal-minister. Eh, mela, ġa kem jaffet ma nis minn ma tara. Imma kif qed tgħid inti ġi jaffetwaw. Issa mbagħad mill-lat kummerċjali wkoll aħna eh, qed naħseb qed ikun intelligenti biżżejjed biex nistgħu nesploraw iktar il-fetħa, eżempju fejn jidħol inti l-space eh, mining. li inti tibgħat ehm, makkinarju ħanejdek fl-ispazju li jiġbor minerali eh, mill-asteroids. U dil biċċa xogħol tal-e-sports x'inhi? E-sports kollu settur ekonomiku ġdid. Inti ma naħdiħu kollox ħalli lira mamma mija. Bħalissa Malta fejn jidħol għajn nibdew minn game development. Mm. Game development huma dawk il-kumpaniji li jagħmlu l-lob, jiddisinjaw l-lob, joħolqu jimmanifatturaw l-lob. Sewa daw li tilab fuq computers, PlayStation, Xbox, etc. Riċentament Malta aħna għandna xi 15 il-kumpanija diġà li manifattura dawn l u madwar 200 impjegat jaħdmu hemm. Għandna kumpanija mod partikolari hija AAA rated, ġri tagħmel fost l-ikbar lob fid-dinja. U l-logħba ddum madwar erba' snin biex tibnija, AAA ġri logħba. Logħba tajba minn dawn li tkun. Infatti hija top 5 fid-dinja.
Tipo Fortnite.
Eżatt. L-istess livell ta' power. Jiġifieri waħda mill-aktar ħames games popolari u kbar fid-dinja. Biex niftehma tant tilab il-PlayStation. Eżatt, meta tilab il-PlayStation, daw bħal EA Sports u hekk. Sawa. Dawk huma AAA
il-kbar kumpanija AAA.
Malta għandna kumpanija AAA. Issa għadna kif nidejna wkoll riċentament strateġija fuq il-game development u e-sports. E-sports huwa sports bħal kwalunkwe sports ieħor ikollok nies li qed jilagħbu fuq logħba kontra nies oħra u hemmhekk inti semmi eżempju Fortnite jew jew għandek diversi logħob oħrajn. Ġiet tista' tkun Fortnite.
Sa tkun kwalunkwe tkun professional, ġifieri tkun professional.
Ġifieri, ħana nara kiex qed nifhem, inti jista' jkun tkun żagħżugħ illi tiddeċidi li l-professjoni tiegħek tkun ix-xogħol tiegħek ta' ħajtek full time ikun tilgħab. Ekku. U tkun atleta ġiviri. U l-lum meqjus bħala isu Olympic Sudan u kol.
Forsi video game. Fuq il-patata eh, ġiviri. Bħal meta inti għandek, għax forsi video games kultant najdu ma da xogħol, ma l professional football player mhux l-istess.
Professional tennis player, professional chess player, mhux bil-qeda tilaf jilaf Silvio Xkembri, grazzi ħafna. Nawguralek mill-qalb. Grazzi lilek irnexxielna ma naħbtux ħanejdu. Ekku, konfermajt li jien aħjar minn robot. Jekk xi darba tkun taf b'xi robot li ġej joħod li xogħli, ċempilli għanaru kif nirranġaw. Grazzi ħafna auguri.
Grazzi lilek.